Җәмәгать, хәзер мин сезгә бер кешене күрсәтәм. Минем өчен бик минем остазым дисәң дә була инде. Ул менә хәзер мин бит инде маскировка белән килдем. Кеше танымасын дип, монда агент 007. Ләкин хәзер менә мин сезгә арттан күрсәтәм, танырсыз микән? Тормыш дигезенә, бел алга тулырга, Хәрәкәттә бәрәкәт ди. Асыл абый, сәлмесез. Сәлам.
Танымадыгызмы әле? Мин камерага төшереп тордым да, мин әйтәм, Асыл абый танырмы, танымас икән дип. Мин сине күрмәдем. Ә, юк, мин күзлектән дә басып тордым. Ярай, ни хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер.
Менә мин сезнең видеога төшереп алам әле. Әйтәм, минем остазым дигәдем. Ярай. Бу Васил Заһид улы Гарифуллин минем остазым һәм гомумән бүгенге татар журналистикасындагы бөтен журналистларга канат куйган кеше Әйм Васил абый. Хәерле кич. Рәхмәт, рәхмәт, хәерле кичләр. Ә, Васил абый, бу бит инде журналистика бәйрәме түгел, бу бию бәйрәме. Мин- Мин башта аптырап киттем, әйтәм, журналистика нишлим икән? Язарга килдегезме әллә? Э, Бию безнең өчен бик якын, чөнки мин студент елларында Бик озак еллар ансамбльдә биедем, университетның кос канаты бию ансамблендә һәм бу бу менә биюгә йөрү ул безнең өчен бик зур бер стимул булды укуга да. Без Шушы ансамбль белән Суйшакта Советлар Союзының бөтен почмакларын йөреп чыктык. Без элеккеге союзда республикаларда да булдык, Алматада, Э, ташкентта киевта Әйе. вильнюста ригада таллинда башка менә бик күп инде төмәннәрдә уфаларда өфәләрдә име һәм башка теге студентлар апнем дип а- аралашуы белән йөрдек һәм из- бик яхшы матур коллектив идек һәм безне ул теге төрле факультетларда җыелган егетләр кызларны Менә милли тәрбия бирде безгә. Милли сәнгатькә, үзебезнең сәнгатькә мәхәббәт уятты. Без хәзер дә үзебезнең ансамбль кешеләре белән менә шушы коллектив гел очрашып торабыз. Ул ансамбль юк инде хәзер. Менә бу җегетләр барсы да ансамбльдә биегән һәм монда бик күп безнең катнашалар. Бүгенге бәйрәмдә менә бу конкурста безнең белән бергә биегән университет профессоры Дания Сәлимова хәзер чыгыш ясаячак конкурста катнаша. Аңа инде 68 яшь. Ләкин ул менә дигән итеп бии бүгенге көндә дә. Лилия Иванова ул инде табылган композитор Марсель Ивановның хатыны, ә Марсель бездә баянчы булып уйнады. Ансамбльнең Лилия биеде, шунда алар бергә кавыштылар. Һәм тагын берничә кеше безнең монда катнаша. Без инде жан атырга дип килдек. Үзебезнең ансамбльдә бергә биегән канатташларыбыз да. Шуңа күрә без менә Лилия Иванова хәзер чыгыш ясый. Шуңа күрә менә безнең өчен бик якын бу бәйрәм дип әйтәсем килә. Алар менә һәрбер мин үзем гел йөри алмады. Һәрбер менә шушы э, хәрәкәттә бәрәкәткә даими йөреп торалар безнең ансамбль. Особо сез игътибар итегез бу соңгы арада бөтен Татарстанда биюгә менә икенче төрле икенче сулыш ачылды. Чалыда пикачуклар гөрлиеме? Әйе. Монда хәрәкәттә бәрәкәт. Менә Әйе. каян килә ул? Ә ни өчен менә хәзерге вакытта шулай популярлашты дип уйлыйсыз татар биюләре, гомумән биюгә караш? Беләсезме, менә бер җирдә әзрәк кысылыклау башланса, ул икенче җирдә бәреп чыга. Мин, мин шулай дип уйлыйм. Нәрсәдер, мәсәлән, тел мәсьәләсендә егер авырлык килеп туа икән, сөйләшергә безгә Э, кая вакыт мөмкинлек тумый икән, без аны бию аша да әйтеп бирә алабыз. Үзебезнең милли биюләребез аша да. Ул берләштерә торган әйбер. Мин менә шуны безнең ансамбль мисалында гына әйтәсем килә. Менә мин э, үземнең университетта укыган төркемдәшләрем белән алай еш очрашкан юк, ә без бию ансамбле белән ел саен очрашып торабыз. Алар төрле факультетларда, алар арасында юристлар да бар, алар инде төрле һөнәр ияләре. Анда Анда геологларда менә нефтяник озын Таһир бар. Бу дәүләт премиясе лауреаты Рәтбина Гаймәтова нефть табу өлкәсендә. Дә шундый безнең зур инде профессорларыбыз бар, академикларыбыз бар, шундый төрле. Э, ләкин безне менә бию ансамбле милли сәнгатькә мәхәббәт безне гел берләштереп тора. Безне шул кадәр көчле бер э, шундый коллектив булып яшибез бүгенге көндә. Үзебезнең группабыз бар һәм анда Йөздән артык кеше гел аралашып инде шулай бәйрәмнәр, концертларга еш киләбез без. Монда Казанга да очрашабыз. Алар төрле җирләрдә яшәсәләр дә. Һәм алар үзләре яши торган төбәкләрдә заманында әле яшь чакта ук төрле бию ансамбльләре дә оештырып әйме. Һәм милли хәрәкәтнең лидерлары булып, алар чит илләрдә дә бар, яшиләр. Алар менә шул милли рухны үзләренең төбәкләрендә саклап торучы кешеләр булып торалар. Шул ансамбльдән чыккан кешеләр. Шуңа күрә Бию ул менә шул милләтне саклауның бер бер формасы дип саныйм мин. Васу абый, милли биюдә күтәрелеш бар, әйме? Бар. Ә милли журналистикада хәлләр ничек хәзер сезнеңчә? Милли журналистика бармы? Милли журналистика э, минемчә теге гомуми бөтен журналистика булган э, анда Дер авырлыклар проблемалар бар бездә дә. Ул теге басма газетларын тиражлары бетү, ул инде кайраннан килә торган әйбер, ләкин э, безнең журналистика яңа форматларны бик оста үзләштерә дип саныйм мин. Э, бигрәк тә менә син үзеңнең фәнни эшеңдә әйләнеп торган гражданлык журналистикасы, ягъни блогерлар, әйме, э, һәм төрле мәйданчыкларда үзләрен күрсәтә торган безнең теге профессиональ булмаган журналистлар да нык хәзер үсеш алды. Алар шулай ук журналистиканың бер чагылышы дип әйтер идем мин. Бу безнең татар өчен шулай ук бик үсеш алган өлкә. Шуңа күрә гомумән алганда шушы медиа, татар медиасы ул һәрвакыт мин аны әйтә килдем, ул милләтне саклаучы бер өлкә. Газета-журналлар электән шулай булган алар. Һәм бүгенге көндә дә э, медиа безнең, медиа өлкәсе безнең милләтне саклап торучы иң мөһим сфераларның берсе булып тора. Асыл абый, сез бит э, Татарстандағы журналистлар арасында уза торган иң дәрәҗәле конкурс, Бәллүр каләмдә гран-при яулаган кеше былтыр булдымы әле ул? Ул күптән булды инде. Э, Егерме өчтәме? ә- Әйе.
Сезгә бит машина бүләк иттеләр. Әйе. Менә кызык, ул машинаны нишләттегез Асыл абый? Ну, ул машина инде бер э, сувенир кебек э, Торды инде кайран гына еллар. Ләкин инде теге э, сувенирда искерә бит. Әйе. Ма- э, Машина йөрми- йөрмәсә шулай Әйше ук. бит йөртмәдегез.
Әйе. Ну минем машинам үзем ияләнгән инде. Ә, ияләнгән үзегезнеке торган. бар иде. Әйе, атым бар иде күптәнге. Аңа да бу карт инде. Э, Әйе, 17 17 яшендә ага. Ого. Ләкин ул сынатмый ул мин теге минем өчен кадерле әйбер. Шулай ук. Шуңа күрә инде мин аны үземә Кадерле булган бер кешене туганыма йөрергә бирдем машина.
Ярый, рәхмәт, Василавый.
Яхшы.